א גוט מארגן רבותי, אונז ברוך השם קומען צוזאם נאכאמאל פאר א נייע נייע שיעור אויף די הלכות תפילה גמרא שיעור מיין נאמען איז ארי שווארץ און ברוך השם אונז פאנגן אן יעצט די דרייצענטע וואך, wow, דאס איז שוין פֿינף און צוואַנציק שיעורים יעצט, יעצט איז שיעור פֿינף און צוואַנציק, יעצט גייען מיר ארבעטן יעצט און און די גאנצע תפקיד פון די שיעור אזוי ווי איך זאג יעדע מאל איז אז מען זאל געוואר ווערן די הלכות פון תפילה וויאזוי צו קומען אין צייט צו דאווענען נישט שמועסן ביים דאווענען נישט אויסלויפן נישט ארויסגיין פריער און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער סאו געווענליך אונז טוהן יעדע וואך צוויי סעיפים מיט די שולחן ערוך, ווייל אפאר וואכן צוריק געטון דריי דריי סעיפים, וואלט עס געווען אויף די זעלבע ענין, סאו איך בין גרייט יעצט צו ענדיגן סימן י ד, סאו איך בין גרייט נאר טון איין סעיף פאר די וואך. וואס איז סי' ח', און שוין נעקסטע וואך אנפאנגט מען אנפאנגען מיט שוין לערנען די הלכות פון פון קדש און ברכי און מצוה זיין צו צען מענטשען און די שטריך און די דין פון שליח ציבור אנפאנגען מיט שוין נעקסטע וואך סאו נאכן וואס זאגט דאג עולם אז די עולם זאל זאל זאמען קומען זאל זאל אויסהערן די שירים סאו אויף יוטוב און וואטסעפפ און איך האף מען וועט נישט איבער די זומער צו קען עקספענסן אלע אלע פלאט אלע מיני פלאטפארמס ווי מען קען די אייבערשטנ'ס הילף און די שיעור איז געבן צוויי מאל א וואך צוויי מאל אידיש און צוויי מאל אין ענגליש זאג זאג דיין חברים וואס קען נאר נאר ענגליש זאל ער קען זאל אויפסיין פון די שיעור סעיף ח', לעצטע סימן, לעצטע סעיף אין סימן י ד, סעיף ח', אין בויען בתי כנסת פאר ציבור משכילים, ווען א מענטש קומט צו שוהל אין די ציבור משכילים מתפלל די פסוקי דזמרה מען די טלית, ער און די ציבור פאנגט אן צו דיינען פסוקי דזמרה האט נישט קיין טלית און תפילין. ווי מצפה שיביא לוי, אבער ער עקספעקט אז עס זאל קומען זאל קומען צו אים, גייט ברענגען ברענגען די תפילין טלית עווענטשעלי, איך עס פאר א גמ' קיין פסוקי זמרה, און קומט מיטזאגן פסוקי זמרה מיט מיט די ציבור, איך שיביא לוי טלית און תפילין, ווען ווען מען ברענגט אים עווענטשעלי די טלית און תפילין, יניחם לאחר ישתבח, זאל ער עס אנטוהן נאך ישתבח, קוים ביך ס'צו אור, פאר דער ברכה אבי צהר וברך עליהם ער זאל זאגן די ברכות אין די צייט זאגט אים שפירא דארטן אז אז אז טאמער טאמער אז איינער קען אונז אנטוהן אויך גוט אפילו אפילו אינמיטן פסוקי דצמבר כאטשיג אפילו אז כאטשיג אז עס זאל זיין לכל הפחות בין הפרקים, צווישן די פרקים. איינער קען אויך אנטוהן עס נאכן שטאבעך אויכעט אבער אבער נישט צווישן פסוק לזמר און שטאבעך, פארוואס? ווייל די ברכות פון שטאבעך קען נישט זיין א הפסק צו ברכת יצר אור. אויכעט זאל וויסן אז אין די ווינטער צייט ווען מענטשן דארפן גיין דאווענען א פרי מנין ענד מען קען נישט אנטוהן טויזענט תפילין פארן זמן, פאר זמן טויזענט תפילין, סאו וואס די עשירים וואס טוען איז, אז זיי זיי זיי זאגן איז, זיי זאגן פסוקי דזמרה ביז ישתבח, מען טוט אן טויזענט תפילין נאכדעם זאגט מען ישתבח, דאס איז היינטיגע דאס טוט מען היינטיגע צייטן, פאר מענטשען נאר פאר מענטשען וואס דארפן עס טוהן, קעשט נעמען מענעדזשער די סיסטעם, וואס דען טאמער איינער וואס ארבעט ערגעץ אנדערש, אדער טאמער טאמער איינער מוז גיין צו א א פריע אפוינטמענט, אזא זאנס קען עס טון טאקע, אבער נישט א יעדע מענטש.

זאל אויסלאזען פון וירחם וואס איז אין הודי ביז וירחם עד וירחם קב אשרי ביז קב וירחם פאר אשרי אדער אוי מען ויושר עד ישתבח אדער פון די פאר ויושר ביז ישתבח ביז ישתבח לא יאמר רק מסמוים עיקרים כמו שכתוב לעיל זאל זאגען די די די פסוקים פסוקי זמר. מ'וועט זאגן אין די ארדערונג וואס האבן מיר פארגעליינט לעצטע וואך אין סעיף ז'. כדי שפני אין ארדער זיי קענען האבן צייט. אריכם אחר שאם ישתבח צו אנטוהן די טייל תפילין נאכדעם ווען ער זאגט ישתבח. קודם שם שיכתוב ברכות הקדש פאר די חזן זאגט ער קדיש נאך ישתבח. ווייל עס איז מאיר סעיף ח ב וואס דארטן וואס וועט זיך וועגן טאקע ערביגען טאמער איינער וועט נישט קיינמאל זאגן אן תפילין נאכן נאכן ביז נאכן דאווענען ס'דא אמאל מענטש איינמאל פארגעסט ער תפילין אינדערהיים ס'מאכט זיך מאכט זיך אמאל איינמאל איינער פארגעסט טאקע תפילין אינדערהיים און זאל עס לאזן אויפן וועג און ער האט נישט אן תפילין מ'מוז בארגן פון איינעם היינטיגע צייטן כמעט יעדע שול האט עפעס א מינע סיסטעם זיי האבן זיי האבן ספר טלית און תפילין, אדער טלית און תפילין פאר איינער וואס פעלט עס טאקע, און אז דא א א לינקע זייט א רעכטע זייט אזוי ווייטער, ס'איז דא געמאכט פאר איינער וואס איז טאקע האט פארגעסן באונס. מיר סטאפן דא פאר דאס, מ'שמעקט נעקסטע וואך וואס איז דא כפיר, און מ'שמעקט נעקסטע וואך ווען מ'איז ווערן אין קדש און פרחי און צייט זיין צו זיין צען מענטשן. נישט יעדער מענטש קען זיין פון די צען מענטשן ביי די וועי, סאו ווען וועט מענטשן מעגן דעי מענטשן אין די נעקסטע קומענדיגע שיעורים אין סימן ט ו. יעצט גיי ספענד די מעדזשארעטי אוו די שיעור די וואך גייט לערנען פרק ח' אין די ספר תפילות מיטינג מיט משה דוב ליבוביץ ענד כ'טייטש עס אין אידיש, אזוי ווי אלע אידישע אידן. סאו, פארוואס דארף מען זייער אפט? וואס איז פשט? נישט פשט, אבער קען אפשר זאגן איינמאל א חודש, איינמאל א וואך, איינמאל יעדע צוויי טעג, פארוואס דארף מען יעדן טאג, דריי מאל א טאג, וואס איז פשט מיט דעם? ס'איז גמרא מסכת יומא דף דף פ ו עמוד א', זאגט אז די מאן געפאלן יעדן טאג אין די מדבר, אנשטאטס אזא גרויסע מאס איינמאל צוויי מאל א וואך, ווייל פארוואס אבער אזוי? ווייל די מאן קען פאלן פיל ווייניגער, כלל ישראל וואלט נישט געדאווענט פאר די עשר יעדן טאג, פארוואס? ווייל זיי זענען געקומען אין די מאן יעדן טאג, זיי האבן געליידט די אייבערשטער, זיי האבן מסכים געווען די אייבערשטער, צו געבן זיי עסן. די פוינט פון תפילה איז זיין אזא א קאנעקשאן צו די אייבישטער אויף יעדן טאג, דאס איז אזוי קען קען מאכן א משל אויף א זון וואס קומען אסאך גוטע זאכן פון טאטן באט האט נישט גענוג אפרישיעשאן פאר דעם, פארוואס? ווייל ער איז זייער געוואוינט פאר אלע גוטע זאכן, ער נאר איינגעזען די גוט ווען ווען אויפגעהערט צו באקומען עס. אסאך מענטשן טראכטן אז אז זיי זענען מיט די זויף זיי צוגעגעבן נאר גוטע זאכן, און זיי עקספעקטן עס יעדן טאג, טאג איין טאג אויס. די גמרא אין מסכת סוטה זאגט אז איינער'ס תפילות איז נישט אקסעפט נישט אנגענומען נאר טאמער איינער מאכט זיי זיי הארץ אזוי ווי פלייש, וואס מיינט אז עס איז זייער האמבל, עס איז זייער ווייך. אבער דער אייבערשטער האלט צו די גוטע זאכן אזוי אז מענטשן זאלן דאווען צו אים און זיי גייען איינזען אז נאר ער איז דער וואס דער וואס גיט אלעס, ווען מיר איז מיר זענען איינזען אז די די חשק צו דאווענען אז די אז די אפערטוניטי צו דאווענען איז איז א חסד פון אייבערשטער סאו וואס איז די פורפעס פון דאווענען דריי מאל א טאג? אפשר איז אמאל איינמאל א חודש אמאל א וואך. די פאקט קען זיין אז אונז דאווענען יעדן טאג איז א זכות פאר אונז, אונז האבן קאנעקשאן צו די אייבערשטער די גאנצע טאג, נישט נאר ווען מען דאווענט אין שול, קענסט דאווענען אמאל אין די קאר, איז אמאל אין א וואק אדער איינער וואס גייט מאכן עקסערסייז. די פורפעס פון תפילה אז מען זאל איינזעהן דער אייבערשטער איז דער איינציגסטער וואס איז וואס קען איז די כל יכול וואס לויפט די גאנצע וועלט און אונז ווילן זיין נאנט צו אים ווי מעגליך אונז זאל אונז קען מען אונז קען מען נישט ריפיעטן אין אונזער קאפ און אין אונזער אינער אונזער זיין אונזער בינג וויפיל מאל ביז איך ביז איך איז געווען א געוואוינהייט דאס קען נאר געשען ביי נאכזאגן די ווערטער יעדן טאג די תפילה יעדן טאג טאמער ס'איז ווערט די פסוקי דזמרה וועלכע ס'קען געשמע די שמונה עשרה אונז דאווענען זוי אפט אז עס העלפט ס'העלפט אונז אוועקווארפן די אלטע די דאזיגע זאכן וואס האלט אונז צוריק פון איינזען די אייבערשטער'ס גוטסקייט און שטארקייט יעדן טאג אונז דאווענען די זעלבע נוסח איבער און איבער נאכאמאל וואס איז די טעם פאר דעם? אונז טוען די זעלבע זאך יעדן טאג אויך עסן, פארן, בייקן אדער לויפן, קיינער זאגט נישט ס'איז אזוי שווער צו עסן אדער טרינקען אדער צו גיין פליען און אזוי ווייטער, די וואס זאגן יעדן טאג דאווענען מאכט א גרויסע חילוק אין זייער אמונה, פארוואס איז דאס? ווייל וואס זאגן מענטשן זיי האבן פיל מענטשן אמונה איז עס א זייער טין לעיער פון פעינט, אבער אז עפעס גראטשעט אביסל די פעינט קומט אראפ, אנדערע מענטשן'ס אמונה איז א שטיק א סטיק דיקער, א מענטש דארף איינזען אז אז די גאנצע לעבען איז איז א וואקסען אמונה אין יעדן טאג ווען זיי אונזער תפילות איז גייען אריין אריינוואקסען די אמונה טיף אין אונזער קאפ אנשטאט צו זאגען דאס יעדן טאג נאכאמאל נאכאמאל דאס קאוזט צו באקומען חי גענצער פערסאנאלי, אונז באקומען מער און מער קאמענטס אז אז ס'איז טאקע אמת, דאס געפיל אויף וויגן מילה און תפילה. אויך אונז שטייען יעדן טאג אין פארנט פון אייבערשטער, זאגן די זעלבע זאך יעדן טאג, אונז פארשטייען אז מיר קענען נישט מיר קענען נישט מיר קענען נישט סורווייווען אן דעם, אן זיין חסד, אונז מוזן איינזען אז יעדן ווארט אין תפילה איז ממש ספעשל, אונז זאגן עס, ס'האט ממש אן עפעקט אין שמים. און דער וועג מען דאווענט איז נישט איז נישט ווי כלל ישראל האט געדאווענט אין צייט פון בית המקדש יענע צייט די שכינה איז געווען דארט מען קען זען כלל ישראל איז געווען א הויכע מדריגה זיי האבן געקענט אוועקווארפן די יצר הרע נישט געהאט נישט געדארפט דעמאלטס קיין א ספעשל פראגראם פאר אן צו דאווענען אזוי ווי עס זעהן היינט אבער אין די צווייטע בית המקדש איז חרוב געווארן און כלל ישראל איז געגאנגען אין גלות די קאנעקשאן איז אייביג איז ווייעך געווארן, סאו דערפאר איז עס ממש זייער וויכטיג צו מאכן צו טון א סעט תפילה, ווייל די יצר הרע איז אקטיוו יעדן טאג צו טון און מאכן זינדיגן, און ס'איז ביז דאווענען יעדן טאג צו מאכן זיכער אז אונז שטארקן אונזער אמונה און אונזער אונזער פייט קעגן די יצר הרע. און אויך ווען מען אייניגט ארויס די ארבעט, אונז וויסן, אונז ווייסן אז די וואס מאכן עס נישט, עס קומט נאר פון די אייבערשטער, אבער אבער אונז מוזן נאך אלץ ארבעטן שווער צו צו מאכן א לעבן, און ספענדן שעות און אויספיגערן ווי צו מאכן אביסל מער געלט, און און ווייטער ווייטער. איין קען איזי פארגעסן און צוטראכטן אז זיין גאנצע כח ועוצם ידי איז איז איז אייגענע ארבעט. ווען זיי דאווענען דריי מאל א טאג צו געדענקען אז דער אייבערשטער איז דער אמת'ער און וואס כל יכול און איז אין טשארזש אויף זייער פרנסה ווען זיי האבן פאר פרנסה און פרנסה און און וואס זיי ליינען אין אין אונזערע קאפ אז אונז זענען נישט אין טשארזש דער שם משמואל זאגט אז די די די די אז די די קללה וואס די שלאנג וואס ער געהאט עס ער ער האט שמוץ וואס גייט פאר אים יעדן טאג אט וואס דאס מיינט זיין זיין עסענס איז גייט ווען ווען ער איז אבער עס איז ממש א א קללה ווייל ער פרעגט נישט פאר פאר פאר פרעגט נישט פאר פאר הילף סאו כפי דעיס און תיכף פארוואס אייבערשטער האט געטוהן פארוואס האט אייבערשטער האב געמאכט עס פילען אז אונז אונז האבן נישט עפעס זאל קומט קומט צו אים און דאווען וואס זיי דארפן זאגט די מדרש אין לעיקוואד רבי זאגט איינער וואס האט די הונדערט וויל צוויי הונדערט זאל משל אין אין דעם ענין א קענג האט א זון אן איין זון געבויט אויף א ספעשל סיטי מיט אוודעם

און איר מוזט קומען צו מיך אויב איר ווילט צובאקומען דאס. טאמער דער זון איז א נאר, ער קען זאגן דעם טאטע, פארוואס געבסטו מיר נישט אלעס? דארף איך באדערן צו קומען צו מיך ווענדן מיינע צרכים? כ'האב נישט קיין צייט פאר דאס. אבער א קלוגע אינגל אבער וועט פארשטיין אז זיין טאטע איז טענט און זיין זייער פרייליך זיין טאטע וויל אים זעהן מאכן א קאנעקשען מיט אים דאס איז וואס דאווענען איז מ'דארף מ'דארף דאווענען ווען דעיס וויכטיגע עצה מ'קען פארשטיין די פאלגענד, ווען איהר זענט ארויסגעגאנגען פון מצרים, זיי האבן געפלענט, זיי האבן נישט געהאט עפעס צו טרינקען, זיי האבן געזאגט צו משה, פארוואס האסטו אונז ארויסגענומען פון מצרים, פון צו שטארבען, אונזערע קינדער, אונזערע חיות און בהמות, משה האט געזאגט דער אייבערשטער, א בני ישראל גייען הונגערען, וועלן נישט געבן קיין וואסער, אייבערשטער האט געזאגט צו משה זיי זאלן נעמען א שטעקען, און גייען דורך די מענטשען צוזאמען מיט די זקנים משה האבן עס געהייסן משה זאל שלאגן די שטיין און וואסער זאל אויסקומען דארטן דער אור החיים פרעגט פארוואס דער אייבערשטער האט געברענגט די די אידישע פאלק אז זיי האבן נסיון זיי האבן קאמפלעינט זיי גייען שטארבן אויך פארוואס האט נישט משה געדאווענט אז כלל ישראל זאל האבן וואסער דער אייבערשטער האט געגעבן א ישראל מאן יעדן טאג זיי האבן געזען אין אין אין דעם אין דער מדבר דער אייבערשטער האט זיי געגעבן מיט עסן אז זאל נישט געבן פרעגן פאר וואסער דאס איז נאך וואס מיין ישראל גרויסע גרויסע טעות אפילו ווען אייבערשטער איז מיט אונז איז מיר זענען מיר זענען פרעגן פאר אונזערע פאר אונזערע נצרכים פאר פאר פאר אונזערע צרכים און און קומען קלאזט צו די אייבערשטער מויל נישט און מוישי נישט געדאווענט פאר בני ישראל דעמאלטס אז דאס וואלט וואלט געפירט די גאנצע פורפעס. כלל ישראל דארף דאווענען פאר דעם פאר זיך, אפילו איינער וואס האט האט אלעס זיין זיין געלט און אלע זאכן מוז דאווענען פאר פרנסה ווייל די די פורוועס פון דאווענען איז צו ברענגען צו ברענגען נאנטקייט צו די אייבערשטער, און טאמער טאמער איינער גייט קומען גיין צו די אייבערשטער און בענקט פאר פרנסה, די פרנסה גייט גיין ווייטער. ס'דא מענטשן וואס אויך וואס טראכטן אויך אז דארף נישט זיין פאר גרויסע זאכן, אז מען דארף נאר דאווענען פאר גרויסע זאכן, און נישט פרעגן די אייבערשטער פאר קליינע זאכן, אבער נאר אונז יומען ביאינגס קען טראכטן אז אזא זאך איז קליין אבער אלעס גרויס איז קליין, צו די אייבערשטער איז יעדע יעדער זאך וואס מען בעט איז וויכטיג. דער אייבערשטער וויל אונז אונז זאלן פרעגן פארוואס ער דארף, און נישט זיין דיסטרעקטעד מיט טראכטן אז ער הערט נישט אויס ער הערט אונז נישט אויס אנדערע זאכן. א א יונגער זון גייט פרעגן זיין עלטערן וואס זיי נוצן די צייט. אפילו האט ער מיט טאטע טאמער טאמער יענקער קען ער נישט זאגן וואס ער וויל פונקטליך. דער דער אלטער רביסע וואס וואס ער דארף דו דאס דאס דאס דאס דאס זיין אונזער עד טו וועגן תפילה זאל זיין מבייש נאמש נאמש נאמש זיין מבייש זיין ווען צו פרעגן די אבישע פאר אלעס און אלעס טאמער אונז האבן נישט קיין סוקסעס אין לערנען זאל מען דאווענען פאר דעם טאמער אונז האבן נישט קיין סוקסעס אין פרנסה זאל מען דאווענען פאר דעם למשל ווען איבער מגד קען העלפן עקספלעינען דאס. א ארעמע איד איז געוואקט מיט זיין בעגס אויף די זייט אויף די ראוד, א רייכע מענטש איז דורך געגאנגען מיט זיין הארס ענד באגי און געפרעגט די ארעמע מאן געבן אים א רייד, די ארעמע מאן איז אריינגעקומען אין די פערד און נאך אלס אנגעהאלטן צו די בעגס. זאגט דער רייכער מענטש, מאך דיך קאמפטערבאל, לייג אריין די זאכן. סאו דער ארעמאן זאגט, ס'איז שיין גענוג אז איך גיב א ליפט, א רייד, איך וויל נישט מטריח זיין צו דארפן אויך טראגן מיינע זאכן פאר מיר. דער אבן מגיד, דער אבן מגיד זאגט אז דאס איז דער אייבערשטער אויך, ער טראגט אונז, ער נעמט קער אויף אונז, אפילו קליינע זאכן. אונז דארפן ווארפן אלע אונזערע פראבלעמען צו די אייבערשטער, יא דאס איז אלע דאס קען ארבעטען טאמער אונז גלייבען אז מען קען ווארפן אלע זיין אלע בעגס צו אים, גרויס און קליין, איינער זאל דאווענען די גאנצע טאג און פרעגן פאר אייבערשטער אפילו אפילו פאר א פארקינג ספאט, איינער זאל נישט דאווענען איינער זאל נישט נאר דאווענען צו די אייבערשטער די דריי תפילות יעדן טאג. א איד איז געקומען צו דער חזון איש מיט צעריסענע שיך, פארוואס ווייסט נישט קיין פארוואס קויפסטו נישט פארוואס קויפסטו נישט קיין נייע שיך פרעגט דער חזון איש, האסט נישט קיין געלט זאגט דער מענטש, פארוואס דארף נישט דער אייבערשטער אז אז זאל געבן געלט צו קויפן שיך, איך בין איך בין איך בין מבייש צו פרעגן דער אייבערשטער פאר שיך פאר פאר געבן שיך, ס'איז נישט שיין צו פרעגן דאס זאגט דער מענטש, זאגט דער חזון איש, דיינע עקשענס מיינט אז עס אש געיר שמים דאס מיינט פון א שמאלער פון זיין ווען מען ווייס ווען דער אש קען ריעל קענעקשן צו די אייבערשטער ביסט עמבערעסט דער מיסט א ריעל קענעקשן צו די אייבערשטער וואלסט נישט געווען מיין מבייש געווען א זון וואס זיצט אין שיך גייט פרעגן די טאטע פאר צו באקומען נייע די איינציגע מאל זון גייט פרעגן פאר נייע שיך איז ווען ווען טאטע איז טאטע איז

אייער זיך אויסגיסן אונזער הארץ צום אייבערשטן און דורכ'ן אלע אלע זאכן וואס איז וואס וואס וואס באדערט אים, איינער קען און קען רעדן מיט די אייבערשטער אלע זיינע לייף פראבלעמען, טראכט נישט אפילו אז די אייבערשטער קען אים נישט אויסהערן, וועט צולערנען מיט דאס יעצט, איינער האט געפרעגט רבי ישראל סאלאנטער זצל פארוואס פארוואס ער מאכט נישט קיין צייט צו זען מענטשען וואס האבן פראבלעמען, איך געענטפערט אז אז מ'איז איינעם איז איינזעהן אז דער אייבערשטער ענפערט אלע תפילות ווען מען דאווענט צו אים, אנשטאט צו קומען צו רב ישראל פאר א ברכה, זאל גיין גלייך צו די אייבערשטער און בעטן פאר און דאווען דארטן. דער אייבערשטער וויל אונז זאלן דאווען זאל מיר זעהן צו א טאטע. דער פסוק זאגט אין דברים אז אונז זענען בנים אתן לה'. און זיי האבן געקענט צו די אייבערשטער אפילו און זיי האבן נישט געוואוסט זיין אן די לייגער וועט אונז קענען זעהן און זעהן די לוישען מיט די אייבערשטער אזוי טאטע זון די עטיטוד קען וועלן ווערן קען מען באקומען איבער צייט נישט קיין חילוק וואסארא לעוועל א מענטש איז. פאר געזינטיגט, ער קען נאך ער קען נאך בעגן די אייבערשטער זיין טאטע וואס ער דארף, רבי סיי רבי זאל העלפען אים זכות זאל טאקע געהאבען ווערן בכל מיני מצב, דאווען צו די אייבערשטער א גאנצע טאג וואס מען קען ווי מען קען ער ווי מען איך ווי קען, אלע שפעות טובות און זכות פון נישט שטערן ביים דאווענען, קומען אין צייט צום מנין, נישט אויסלויפן מיטן דאווענען און אזוי ווייטער יעדן טאג.